E whakatau nei ki te kūrei o te waka ko te kapa haka o te kūreitanga. Ka ū tonu mai tātou ki tēnei o ngā kapa haka mā te aromātai atu ki ngā nekeneke me ngā nukunuku o te kapa haka nei. Ū tonu mai ma te pūrongo o Te Kūreitanga. Ko te ware a Te Ao Matua e iiii nei. Ā, i ngā wā katoa ko tā Te Kūreitanga he aro nui ki ngā āhuatanga o Te Ao Matua. Arā, koia ko te tuatai, tuarua ko ngā āhuatanga ki Taranaki ake nei, arā, ko mātou e pupuru tonu nei ngā āhuatanga tuku iho a Kuia Koro mā. Ko te ara wanaungatanga i waenganui i ngā wharekura e toru Aoteroe tonu nei, arā, ko mātou o Te Pihipihinga, Ko ngā rua ine ko Ngāti Ruanui, ā mātou waka kanohi nei tēnei rohe. Kei Te Kūrei o tōna waka e iri ana ko tōna kaupapa matua, ā, koia ko Te Aho Matua. I te tau 2017 pea i toko ake te whakaaro i. i ngā tumuaki kia noho tahi i raro i te maru o Te Aho Matua. Nō reira, i tū mātou ki waenganui, engari he kapa ngahau i taua wā, nā Te Tokoiti, ā, koia ko Te Kāhui Wharekura. Kāre a mātou tētahi ingoa i taua wā. Ka tae ki te tau 2018, i hī ake Ko Te Kūraetanga hei ingoa mō te kapa, otirā kua ka hui ngā kura kia tino pai te haere kia whai reo i a kura, ki ngā whakaritenga, ki ngā tikanga, i a te tau ka arotakengia ērā tikanga kia kite mihi me ka whai pānga tonu ki ngā whakahaeretanga o te kapa. Āe, nō reira, ka mahi tahi mā te hara, ehara i te mea he. He huarahi māmā tērā i ngā wā katoa, engari kia pai te ara whanaungatanga, kia whai reo i a kura, ā, ā, i roto i ngā mahi, ā, ko te painga atu mā Te Aho Matua mātou e ārahi kia, kia pono, kia tika mātou ki te kaupapa, ā, kia pai tā mātou whāngai, tā mātou whakaako i ngā tamariki. He ka ui ware kura e wai ana i ngā ma i a Ine Waiata, a Tama Kōrero. Ko tōku mahi kia tautoko noa i ngā, i ōku pouako, ko rātou tō hoki i poipoi ai i tēnei e tū ake nei. Nā reira, kei konei au ki te tautoko anō hoki hei kanohi hou mō ōku teina, anō hoki he reo rerekē mā rātou, he whakaaro rerekē, āe, koirā. Ko ngā mātāpono o tautoko e rongo ana i te katoa. Ako i ngā āhuatanga hou mō te kapaaka, te whakawhanaungatanga hoki, te tutaki i ngā tāngata hou. Tētahi o ngā painga ko te noho tahi me te whakawhanaunga ki ngā Kura Aho Matua me ngā Kura Reo Māori. E rongo ana i ngā tairongo waka wanaunga o te ao matua, koia kā ai te aʻi. Ki au, he maha ngā pānga. Engari ko te mea e whakamīharo rawa ki ahau ko te whakawhanaungatanga ki Wanganui i ngā kura e toru. Um, he whānau kotahi tātou, ko era oku parata, ko era oku tuahine, um, tae noa ki ngā wain, waine me ngā matua e hāpakaha, uh, ki ngā ringawera e mahi kaha ki muri, uh, ai, ko te whakawhanaunga. E tītī o ko te ononga o tēnei kapa, mā roto i te wairua Māori. Ko te waka wanaungatanga o ngā Kura Kaupapa o Taranaki Wānui anō rā, ko te kawenga, ko te aʻo matua i te mutunga i ō te rā, ko te tino kaupapa, ko te whakakotahitanga o te kāhui maunga Aotea waka tāua tāua. Ka eke ai, ko ōna wawata. Ko tēnei o ngā kapa, nō ēnei he tamariki katoa ara, ā, kua, ara i te mea nō tōku kura ake, ā, he tamariki nōku, nā reira ko tāku e hiahiatia nei kia whakatō i ngā āhuatanga, ā, o te rangimārie, o te ūmārie, ā, o te waiwakaaro, o te tuakana teina, tungāne, tuaine, ā, kia, kia kite mai ngā teina Ērā āhuatanga i roto i a mātou, kia kaha hoki mātou ki te whakatinana i ngā mātāpono o Te Aho Matua kia titi ki te ngākau ake ake. Ko te wawata ia, ka piipii mai ko ngā ua o te kākano. Aroha Broadson Pue, Te Reo o te Uru.